Pamodi si non ka ta da. Pamodi mo si nhos sabe ma no na Europa no trabadja kansadu pa no obte dinheru. Até propi ki Zé Panhol ta bia no ta rabienta, no ta rabienta pa tudu komu ku ladera, no ka sabe kuse no ta fasi. Ma mozinhu, nhos atxa ma N sta bunitu, N ba, N ba pu kabelu, kuatu sentu zeru, nen ka paga tudu pamodi komu N atxa ka opet, mozinhu, ka nhora pa nan pamodi mozinhu N ten rostu ba ka opet. Não, isso não vem de Cabo Verde. Mocinha, aku ta ba Cabo Verde. Bu ta olha tanto família que tu olha acima é tempo de morte. Aku morre, tudo alguém tá falando, oh, é bom, não é? Oh, minha mãe. Não chama que mamãe, não fala mamãe. A minha tá Cabo Verde, mas a minha tá vai me com minha barriga. Para comer, custa de terra, para morrer. Não de papá, não tá comer. Usa. Má un bes amor sinho caminera ó sinho zóia un coisa ah tá de que jeito pa tudo que banco lá chama começa chama chama para limpeza na casa para limpa para limpa para morrer se cá limpa cá tá nem nem põe espelho tá deixa a casa limpo

Oi primo. Oi irmon ku sta? Si ki ki mi nta flau? E bo mi ntindi ka na ba kau verde, nso na pripara propi. Nso na pripara propi pa mba kau verde, pa mba pa mba oe nha familia ku nha fia, ku nha familia, ku nha irmans. Si ka un primo, mon ku sta? Ah! Ami do beki ma kanta. É bo mi sta li insa so na pripara maleta ma nindi pamodi mi sta kuenta bo di preokupa bo é nha nha mai ku nha pai ku nha familia pa no a brinka pa no a brinka si no ma ku sta ami mo mi ta fla mo yo ranja namorada ma konformi e ran e namorada ku ranja mi genti monteru genti di sorti genti di limaria genti di txon genti la di santana

Ki N kunpra pa bo, N kunpra kremi pa bu pui pa bu fika bu ta brilha, N kunpra N kunpra kremi, yo anpanha kremi, N mostra bo mi sen yo prima pa fala un kusa, N kunpra kusa di valor pa bo, sin. Prima, pa preocupa ka mi dja dentro terra Bo ku prima, bo ku prima Nhu sta ku mi, nu ta ku mi, nu ta bebe Prima mi libau un trezentus Kel é ka trezentus ma gol Kel é saisentus Bonitu Ah zona, ah prima Mon sin, bu da un trezentus pa nha prima Mon sin, kel li ta kanba dentro Se nené di kes kau. N kunpra kes kremi li pa nha prima pa poi ki a ki rapasi mi ranja odjas au ki odjai dintu ku mi pamodi ami é bunita odjai kau N kunpra kel li gó pe poi gó so na ponta alma di kel jetu mosinhu nha prima fla pa N kunpra 300 N fla nos na Luxemburgo é so 600. Mozinhu, nhos oja un kuza. Kuza más bunitu ki ten na mundu é kel-li. Ami N ka ta fala ku nha prima na vídiokama, nha prima fla-mi, Kel ropa ki N tene, N fla, Kel-li é sô kuza di Gucci, pamodi N ta bunha. Má, mozinhu, N sta sô na faze mala, mala. Mozinhu, ami N ka sabe kuzê. Dipôs ki sai kel kuza li, N ten nada li. Bu ka pode da pidi. Bu ka pode pâpia ku un algen pamodi es ta da, es ta pâpia. Patru ka fla, Ami ki da ropa ki N kunpra pa mamai, ma N ta bisti. N fla, Nau, ma si N fika un más bunita, ma si N ta fika más bunita, nau, N ta fika más bunita. Ka, mosinhu, ke perna bunitu li! Ke, o nha mai! Ka nho, ka nho! Mosinhu, kusa más bunita na mundu, sabe kuzê? Aki un ta na ôs téra. Mosinhu, ami N tene más di.

Dja bu sai mudjer txeu, dinheru txeu i kanta txeu bunitu di kel jetu, dja bu ka sai modi? Ami é siumenta, má tanbê N ben atxa-i ku se família, N ka pode straga-i ku se família. É kel kuza ki N ta fla-u, Nos kauverdianu nu ta sabe ma bu. Sin, prima, nos kauverdianu é sima bu faze. Nu ta sabe ma bu tene bu maridu, nu ta yentra Ma aki nu entra, nu ka sabi sai. Nu ta ba buska prubléma. Ami N ka ta buska. Dóli, ami N tene un ropa di vertaxi, kizê pa nho da-m. Pa nhas ami gosta di mi, ma pamo N ta da-e ben dadu. Nhas ami ten se mudjer, kuzê ki mi N ten aver ku se mudjer? Ami, ami ta da-m tratu dretu? Ami ta rupetan? Mi si N atxa-e ku se mudjer, mi ka pode sta ka-e ku se mudjer. Kuse prima? Bo ki nha prima? Bo tin? Bu nha sabi kuse ki nha prima fla-m? Pa N abri facebook falsu? Nhos Deus di séu! Pa N bai Pa N fê, pa N dexa ki Zé panha-u saritária ku mi, ki N rabenta i Zekinha pa truka un kuladeira, pa N tra fotu pa manda pa si mudjer, pa N abri fesibuki falsu pa manda pa es ripara fika ku mi. Zé spanhol, si bu krê fika ku mi, fika ku mi sima nu sta djuntu kuatu anu. Mi N sabe bu ta é bu mudjer, N ta ruspeta-u mudjer. Pamodi ki N ta abri fesibuki falsu? Pamodi, mosinhu, Sugundu parti. N oi.